Болгар радиосы иртәнге чәй дуслар. Әйе, дуслар, сәламлибез сезне. Сәламлибез үзебез генә түгел, инде кунагыбыз да килеп җитте. Э, менә бу җырчыны игълан иткәндә мин белмим, нәрсә дип әйтергә дә. Менә э, сүзләр таба алмыйм инде мин. Нигә? Так.
Шибәр.
Ага.
Бик шибәр.
Бәхәссез, ага.
Тавышы Искиткеч. Бәхәссез, ага.
Ул татарча гына түгел, русча да рәхәтләнеп җырлый. Әйе. Бер вакытта да нинди җыр җырлыйм икән дип аптырап калмый ул. Мгм. Һәр вакыт өздереп э, баянга да җырлый, акапельно гына да җырлый. Э, Инде үзенең җырларын рәхәтләнеп теге теге плюска түгел, ә менә үз тавышы Тер белән тавышка. җырлый икәнен дә әйтеп узу урынлы булыр, әйме? Мгм. Һәм ул Һәрвакыт ничек хәлләр кунакка сине көтәбез дисәң, юк минем эшем бар дип тормый, һәрвакыт яхшы ярар ди. Шундый җиңел, рәхәт кеше. Э, теге ничек дип әйтәләр бу урында эләктереп алалар күтәреп алалар бу урында сөбханалла күз тимәсен алга таба да шундый булсын дип кенә өстим шуңа күрә үзенә карап сөйләмим һәм сагын шуны да өстәп әйтергә кирәк болгар радиосының унөченче милли музыкаль премиясе лауреаты лауреаты һәм ул беренче тапкыр гына лауреат исеменә лаек булмый инде быел аллаһ бирса дүртенче мәртәбә лауреат исеменә лаек булган ә, мин аны күптәннән инде татарстанның атказанган артисты дип әйтәсем килә тик әлегә бу исеме булмаса да ә, бик яраткан җырчыбыз ә, болгар радиосының якын дусты алинә давыдова бездә бүгін кунакта алинә хәерле иртә хәерле иртә барыгызга да хәерле иртә хөрмәтле радио тыңлаучылар мин дә гел шатланып киләм эльвира дөрестән дә Әйдә дигәндә, әйдә дим мин дә. Э, Әйе. Шуңа күрә э, сезнең минем өчен ишекләрегез шулай гел ачык булганы өчен зур рәхмәт сезгә, Эльвира. Э, э, Җәмәгать Болгар радиосының ВКонтактедагы рәсми төркеменә керегез әле. Алинә нинди матур киемнәр киеп килгән безгә. Алинә, моны махсус синең өчен тектеләрме? Әйе, махсус минем өчен. Э, мин инде бүген э, Болгар радиосына милли Болгар радиосы милли музыкаль премиясе турында да сүз алып барачагын белгәч, мәйтәм, минем бит Болгар стиленә нигезләнеп тегелгән бик матур костюмым да бар. Әйе. Э, диеп, шуны костюмнар арасыннан сайлап алдым да шундый матур иттереп э, сәхнәгә кебек менә киенеп киләсем килде. Менә бу- Әзерләнеп. әзерләнеп. Әйе. Менә бу э, Алинә уйлап карасаң, чыннан да а, бер тагын зур плюс. Чөнки Җаваплылык. Җаваплылык. Әйе, бу синең ничек килә бу? Электән шулаймы синең күнегелгәнме? Ә беренчедән мин рәхмәтемне әйтәсем килә безнең радио тыңлаучыларыбызга, чөнки ә, бер юлы миңа шундый тәнкыйть ә, килеп иреште. Ә, мин инде аны менә ВКонтакте рәсми төркемендә укыдым. Мгм. Мгм. Э, Ике ел элек микән инде мин анда спортивный э, штан белән спортивка кигән идем. Әйе. шундый теге җиңелчә стильле вейтинг инде. Җайлы, уңайлы. Әйе, уңайлы. Һәм сез бит сәхнә кешеләре, сез бит артистлар. Нишләп сез менә пижама белән йөрисез? дип миңа шундый тәнкыйть килеп иреште. Һәм мин ул тыңлаучыга бик зур рәхмәтлемен. Һәм шуннан соң дөрестән дә без бит инде фотографиягә дә төшәбез. Менә ТНВдан да күрсәтәләр. Һәм шуннан бирле мин уйландым, бу бит дөрес фикер. урынлы тәнкыйтьне димәк дөрес кабул итәсең. Ә башка төрлерәк тәнкыйть яңгыраса, син аны ничегрәк кабул итәсең? Диван критикларыннан. Әйе, диван критикларыннан.
Э,
менә әйтәм бит тәнкыйтьнең э, төрлесе була, сез дә әйтеп үттегез. Э, андыйларына инде бик игътибар бирмисең ләкин андый диван критикларының ә, сүзләреннән дә үзеңә ниндидер плюслар табу буладыр дип уйлыйм мин уңай якка борып жибәрә. Яхшыны Уңай. күрә белергә Әйе. генә кирәк. Әйе. Шулай бит, начарлыкны һәркем дә күрә, ә син яхшылыкны Начарга- күреп аннан калырга соң диләр. начарга начар итеп җавап та бирергә кирәкми рәхмәт кенә дип әйтәсең дә эшеңне алга таба дәвам итеп эшлисең Аннары, димәк, э, м, шуны да әйтәсем килә, син теге гади урамга ит кибеткә чыкканда да инде болай гына чыгып китә алмыйсың. Әй, танысалар, әйла мине. Таныйлармы? Юк, танымыйлар. Аллага шөкер. Менә э, чыннан да Аллага шөкер дим, чөнки э, бу инде теге опять теге позитив яктан уйлану. Әйе. Чөнки инде э, сәхнәдән тыш тормышта да Сиңа Тормыш бар бит, гади кеше Әйе. нинди генә инде. А, бу бит әле менә теге җырчы, сиңа теге. Ара метрода йөри дип мәсәлән, әйме?
Ә мин йөрим, мин Мин дә метрода йөрергә яратам.
Кайсы вакыт троллейбуска да утырып китәм мин, миңа Менә бит. нәрсә.
Ну, былай теге үземнең машинам булмагач инде, э, кирәк вакытта әлбәттә инде такси гына чакырам. Юк, теге тырнак астыннан керезләп утыручылар бар инде, кырык хәлдә. Нәрсә эшләсәң дә, бәйләнеп. Әйдә андый темага кермик әле. Э, Алинә, бүген инде без э, Болгар радиосы милли музыкаль премиясе турында да сөйләшербез, тик аңа кадәр синең күптән түгел э, концертың булып узды. Әйе, сольный концерт, шәхси концерт. Аллага шөкер, мин инде бу көнгә бик күптәннән әзерләнгән идем инде. Ләкин менә нәрсә э, мин аңладым, күпме әзерләнсәң дә әзерләнеп бетеп булмый икән ул көнгә. Әйе. Барыбер аның кытыршы яклары да чыга, техник э, мәсьәләләр дә килеп чыга шунда ук сәхнәдә үк. Ләкин э, мин менә кереп киттем инде бу темага. Әйе, әйе. Импровизация белән чыктым э, андый ситуацияләрдән. Ну, халык э, тарафыннан мин инде иштем бик уңай э, кайда авазлар дип әйтик инде бик ошады диделәр концерт һәм инде алга таба белмим менә э, тагын казанда куясым килә казанда гына түгел бәлки менә икенче елга алабирса башка районнарга да э, бөтен төбәкләргә дә чыгып карыйсы килә Ләкин э, гастроль, тор, гастроль тормышы ул бөтенләй башка тормыш. Ул бөтенләй башка.
Ә менә Болгар радиосы милли музыкаль премиясен инде кайчан була киләсе елмы дип көтәсе түгел. Инде 13 декабрьгә дә санаулы гына көннәр калып бара дисәк тә буладыр. Ни бара ике атна гына калып бара түгелме соң инде? Билетлар сатылып бетте диярлек.
Әйе, билетлар сатылып бетте.
Шуңа күрә Алина чарага әзерләнәсеңме беренчедән зур рәхмәт менә э, болгар радиосы шулхәтле э, мине зурлаганы өчен э, мин дөресен әйткәндә хәзер санап китсәм он өченче он дүртенче он бишенче елда мин рәттән алган идем шушы премияне һәм инде шуннан соң ммм әйтәм быел да миңа булмас микән аннан соң икенче ел менә шул уйлап килдем мин менә аллага шөкер быел э, егерме бишенче ел шуның хәтле менә тарихларга э, иҗатка бай э, ш- ел булды һәм шуның шулай тәмамлана Э, менә аллага шөкер быел миңа да бар ич дип сөйләп йөрим мин Тамашачы мәхәббәте.
Әйе, әйе. Шул- әйе шулай зур рәхмәт

Милләтнең киләчәге, төзек никах, тату гаилә. Ә никах мәҗлесе Милләт банкет залында булса, икеләтә бәхет. Милләт банкет залы, никах, туй мәҗлесләре, ашлар үткәрү өчен бер дигән урын. Якты йөз, затлы хәләл ризык. Казан. Проточная 6, 8 917 92 71 777. Махсус хәрби операциядә катнашкан егетләргә унбиш процент ташлама ясала. Милләт банкет залы, монда бер килгән кеше тагын килә. Акция 2026 елның 31 декабренә кадәр гамәлдә. Чаллыдагы Челны гальваника заводы коллективы барлык әниләрне күркәм бәйрәм, Әниләр көне белән тәбрикли. Безгә тормыш бүләк итеп, бөтен йөрәк җылысын биргән, безнең өчен тынгысыз көннәр, йокысыз төннәр кичергән газизләребезгә нинди генә теләкләр теләсәк тә аз булыр сыман. Тормышыбыз бизәге булган әниләребез матур да, батыр да, мәрхәмәтле дә, изге күңелле дә. Сезгә озын гомер, имин көннәр, балаларыгызның куанычларын гына күреп яшәвегезне телибез. Күңелегез тыныч, килер көннәрегез матур һәм һәрчак бәхетле булыгыз. Барысы өчен дә бик зур рәхмәт сезгә! Татарстан Республикасы авиация сәнәгате хезмәткәрләренең профсоюз комитеты рәисе Фәсхетдинов Рауил Кәрәм улы барлык кадерле әниләребезне Әниләр көне белән котлый. Якты дөньяны бүләк иткән, безнең төн йокыбызны саклап, яхшы тәрбия биреп үстергән кадерле әниләребезне ихлас күңелдән бәйрәм белән тәбрик итәм. Җир йөзендә иң ягымлы, үз баласы өчен җанын да бирергә әзер торган иң гүзәл хатын-кызлар, ул безнең әниләр. Киләчәктә дә сезгә нык сәламәтлек, гаилә иминлеге, бәхет, шатлык, балаларыгызның игелеген күреп, һәр туар таңга шөкер итеп яшәвегезне телим. Бүгенге көндә сез үстергән лачын кебек кыю, көчле ир-егетләребез безнең тынычлыкны саклый. Барлык аналарга да үз балаларын исән-сау каршы алып, алар белән горурланып яшәргә язсын. Болгар радиосының унөченче милли музыкаль премиясен тапшыру тантанасының иганәчесе Айболит медицина үзәге җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте, Тиз арада анализлар бирү профессиональ табиблар Айболит медицина үзәгендә. Без Казан, Яшел Үзән, Лениногорск, Йошкар-Олада. Айболит, сезнең сәламәтлек өчен без барына да әзер. Казандагы телефон 255 41 41. Искәр йогынтысы булу ихтимал, алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95. Илназ Гарипов.

Һәм аның белән без хәзер җырлашып та утырырбыз әле. Тик җырлау, әлбәттә, инде хезмәттәшләребез белән бергәлектә булыр. ТНВ, э, Планета, ТНВ, Татарстан һәм Монзара тапшыруы. Көтәбез.

Эльвира, Ильнар, сәлам, хәлләрегез ничек? Кем сездә кунакта бүген? Алма, хәерле иртә. Безне рәхәт итеп, тәмле итеп сәламләдең. Әйе, чыннан да без шатланып сезне сәламлибез, Зөлфия Алмаз һәм хезмәттәшләр. Бездә бүген кунакта Болгар радиосы милли музыкаль премиясе лауреаты, быел инде дүртенче тапкыр ия була әлеге исемгә Алинә Давыдова. Алинә, сәламли аласың безнең радио тыңлаучыларны һәм телевизор караучыларны. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Сәлам, сәлам. Алинә инде әзерләнәм. Э, милли музыкаль премия Болгар радиосы премиясен тапшыру ул зур чара, диде безгә алдан килгәндә үк Алинә. Күлмәкләреңне әзерләп куйдыңмы инде? Күлмәкләр әзер. Инде э, җыр җырга килгәндә ул мәхәббәт каеннары дип атала. Ага. Э, һәм шундый э, 80-нче елларга э, Алып е- кайта торган. алып кайта торган аранжировкасы, алып кайта торган шундый Мгм. э, җыр һәм инде монда әлбәттә биючеләрсез бер дә мөмкин түгел. Шуңа күрә Бу бик матур номер, куелган номер булачак. Җыр турында э, сөйләп, э, Э, Шунысын гына әйтеп үтәм, җырга Әйе. күчкәнче, безнең Болгар радиосы милли музыкаль премиясен тапшыру тантанасында режиссерлар һәр чыгышны энә күзеннән үткәреп алдан әзерлиләр. Шуңа күрә инде әзерлек гөрли, дуслар. Без әзерләнәбез, радио тыңлаучыларыбыз әзерләнә, тамашачылар әзерләнә, билетлар сатылып беткән. Шушындый зур чарада Алинә Давыдова Мәхәббәт каеннары исемле җырын башкарачак, ә ул инде аны хәзер барлык радио тыңлаучыларны һәм телевизор караучыларны сөендереп башкарып та үтәчәк. Бик рәхәтләнеп. Әйдә, Әйдә, Алинә, Алинә. рәхим ит, әйдә.

Мәхәббәт хакы җуелмасын. Җуелмасын, Алмаз Зөлфия, сез безгә кул чабып торгансыздыр инде, әйме? Әлбәттә, сез бит хәтта сүз алмыйча сикереп торып бии дә башладыгыз. Мәхәббәтебез йөрәктә, күңелебездә сезгә бик көчле, сезнеке дә шулайдыр дигән өметтә калып саубуллашабыз, чөнки без эфирны дәвам итәбез. әле. Сау булыгыз, Сезгә рәхмәт.
булсын, уңышлар сезгә.
Алинә,
бу җырың э, аеруча, ничек дип әйтим, радио тыңлаучылар күңеленә дә үтеп керде. Әллә 80 нче, 90 нчы елларга багышлангангамы, Әллә инде үзең башкаргангамы? Менә язылу тарихын да сөйләп үт әле безгә. Ни өчен бу җырны сайлап алырга булдың? Күңелеңә хуш килдеме ул? Хәзер сөйлим. Сөйлә әле. Аның тарихы бар чыннан да. Ә, Бу җыр инде ә, Тимирхан Мөхәммәд ә, Мөхәммәдҗанов. Әйе. Куйдыгыз. Мөхәммәдҗанов кие Әйе. язылган ә, Айгу- Айгөл Вәлиуллина ә, Сүзләре. сүзләре. Һәм инде бер көнне ә, интернетта отырам, бер социаль челтәрдә ә, Тимирханның микрофон алдында менә шулай итеп шушы җырны җырлаганын күрдем. Демо версиясе, әйе.
Әйе. Һәм мин аны гомумән белмидер идем моңа хәтле. Әһә. Менә шулай килеп лекте ул миңа җыр мәйтәм Тимирхан исәнмесез дип инде шулай әңгәмә кора башладым. Әйе. Һәм шул җыр белән әле э, бик кызык, кызыксынач- кызыксынучылар булган. Мгм. Әйе, һәм менә Конкуренция булган диде.
Әйе, һәм Башкортстаннан бирле э, кызыксынганнар. Ага. Һәм инде менә шушы җыр миңа насыйп булды. Әйтәм, кара әле нинди матур җыр бит бу. Менә ничектер ул миннән мин- миндә шундый менә синдәге кебек Эльвира шундый м, аңлата алмаслык хисләр уятты. Әйе, әйе.
Чөнки ничектер менә ул каеннар дисеңме, менә шундый яшьле хисләре, әйе, мәхәббәт ул һәр кешене менә шул чорга. Әйдә кайт әле үткәнгә. Әйе, шунда генә җаең бармы? Менә шунда алып кайтып килә торган җыр булды бу. Яшь чаклар бар иде. Юк инде ул барыбер дә һәркемнең күңел түрендә йөрткән хисләр, ул бит инде җырга ияреп ташып тулып чыга даими. Кешене күкнең җиденче катында бераз Йөздерә дәиме. Ә аннан соң әз генә булса да, шунда каласың килсә дә, тормыш шаукымына ияреп кабаттан җиргә төшәсең. Һәрбер җырның үзенең тарихы бар бит инде. Һәрбер җырның үзенең аерым теге режиссурасы дип әйтимме, тарихы була. Була. Ә менә ниндидер моңсу җыр җырлаганда күз яшьләре килгәне бармы синең? Моңсу җыр җырлаганда.
хисләнеп.
Бар, э, ул да булса үзем язган җыр. Син җырлар да язасыңмы? Илһам килгәләп киткәндә. Аһа, сөйлә, Әйе. сөйлә, Идә, сөйлә. Э, Үземнең э, сольный концертта мин э, үз җырымны башкардым һәм шул вакытта инде менә күземнән яшьләр килеп. Алинә? э, Хәзер радио тыңлаучыларыбыз әйтәчәк, нинди җыр ул, әйдә Алинә җырлап кара әле бер генә куплетын яисә кушымтасын.

Аккышлары.
Афәрин. Алина, ә бу җырга нәрсә илһамландырды сине? Ой, бу җырга инде бер 5 елдыр инде. Белмим, менә шулай. Хәзер э, э, радио тыңлаучыларыбыз уйлый инде. Аһа, мәхәббәт, аһа, Алина, җавапсыз мәхәббәт булды микән? Менә сүзгә килгәндә юк. Менә ул ничектер Ул әйбер белән э, Интекмәдең.
м, юк юк м, Бәйле түгел.
аңа бәйләнмәгән ул әйе Мгм. ул ничектер менә була бит менә настроение кәеф төшкән вакытта э, бер нәрсә булып чыкмаган вакытта булгандыр бәлки хәтерләмим мин дөресен әйткәндә биш Ну, ел Менә элек. бу җыр чыннан да теге оркестр белән минем күз алдына. менә китәр ул бардым. э, сольный концертта дудук белән яңгырады Ой. фортепианоға анда инде барабаннар да кушылды гитара бик матур э, безнең әйе бу җырны әле ишетербез дигән өметтә калам мин э, радио тыңлаучыларыбыз да шул ук фикердәдер алинә инде э, болгар радиосы милли музыкаль премиясенә Санаулы көннәр калып бара дидек. Сине көтәбез дидек. Уңышлар телибез һәм бәлки синең дә э, безнең радио тыңлаучыларга үзеңнең тамашачыларыңа әйтер сүзең, фикерең бардыр, рәхим ит. Э, Беренчедән инде мин бик рәхмәтле тамашачыларыма. Инде менә э, сольный концерт узып киткәч, ул инде э, шундый җаваплылык, менә э, концерттан соң инде барыбер артист э, ның иҗаты үсергә тиеш, алга таба барырга тиеш һәм әлбәттә инде менә тамашачыларның э, поддержкасы алар илһамландырып торса, ә алар гел илһамландыра. Ә, менә шул вакытта гына артист артист була ала, алга таба атлый ала. Ә инде менә миннән килгәнчә Э, үземнән килгәнчә э, иҗатым белән алла бирса сөендерергә тырышырмын э, барыбер менә репертуарга килгәндә инде бүтәнчә уйлана башладым бәлки менә күбрәк халыкчан җырлар кирәктер дип тә уйланган уйларым булды чөнки концерттан соң менә синең менә шушы җырларың бигрәк тә күңелгә үтеп керде менә шушы икенче отделениең бигрәк тә менә э, матур булды, күңелгә ятышлы булды дигән сүзләр дә килде миңа. Шуңа күрә сольный концерт ясау ул э, үзенә бер күрә, ничек дип әйтим,
алга таба тәҗрибә җыеп атлау, тормыш юлын үзгәртү һәм инде иҗатта бераз уйлануга этәрә. Менә уйлануга этәрә ул. Чыннан да шулай. Алинә, саубуллашабыз. Вакыт бик э, тыгыз, э, тик шулай да без 13 декабрьдә Аллаһы бирса күрешербез дигән өметтә калып, сиңа